Ġifiri il-pariri li jagħti lin-nies iżommu.
Mużika rock. Għal qalbu l-mużika tal-Queen. Imma Kirill, kollox tajjeb? Għandu difetti.
L-iktar ħaġa naħseb li jiena forsi jinqisa bħala difett huwa xi kultant insibu kalm iżejjed. Xi kultant jiena aktar nkun qed speċa on the ball u in-natural tiegħu f'kollox ġifieri, anke jekk ħammur x'imkien. Idum biex imur ibiddel tal-aħħar minuta, dik ħaġa li jiena ddejjaqni. Apparti minn hekk, dik l-iktar ħaġa li tispikka. Imma ovvjament ikollna argumenti bħal ma jkollhom koppi oħrajn. Forsi xi kultant ikun naqra wkoll jisu traskurat fuq l-affarijiet insomma affarijiet li għamlu l-irġiel, ta' fin fuq ħwejjeġ u
Id-difett huwa li id-difett tiegħu ma tantx naraħ wisq id-dar. Meta jkollok bżonn jgħinek. U meta jkollok bżonn u fl-affarijiet importanti mhux l-affarijiet redikoli. Dak iċ-ċempju li ngħidu Kiril, ġrali hekk, għandi bżonn niġi nkellmek issa, jgħidli ejja, rasu naqra ibsa pereżempju. Imma minn banda l-oħra jekk ma tkunx determinat fid-dinja ma tasalx. Jrid jagħmel kollox perfett. Ma' Kiril nattendu l-logħba Malta, Olanda. Ninsabu hawnhekk quddiem il-ground tal-Hibs f'Kordin, fejn dalwaqt se tibda logħba tar-rugby bejn Malta u l-Olanda. Kirill, bniedem li għandu ħafna l-qalbu l-isport, qiegħed hawn biex isegwi u jissapportja lit-tim Malti.
Ejja Malta! L-importanti li ma jweġġgħux. L-aqwa li jitilfu dawn l-amigu. Fir-rugby hemm tliet mezzi li tista' tikseb il-punti. Jew tagħmel try, jiġri bil-ballun tiġri sa sal-linja ta' din linja jew fitru. Dik għandek ħames punti. Tibqa' dej bil-ballun.
Eżatt, u flus l-art.
Jekk tagħmel hekk, għandek ħames punti. Jekk ma nagħmel ħames punti tagħmel il-conversion għax wara li tagħmel it-try, ituk ċans. Tagħti kick. Il-pożizzjoni fej għaddej fuq l-linja. Jekk tgħaddi għandek żewġ punti oħra. U mbagħad hemm żewġ mezzi oħra biex tagħmel il-punti. Jew penalty kif kif kien dan sar xi fawl rip il-lasta b'talum otu manjera li tipprova jgħaddi il-ballu bejn il-lasti. Kif huwa dak dak ħadd punti. U mbagħad hemm anki waqt il-ġirja stess sa xxuttja. Dak punti wkoll. Drop kick. Meta kollok Il-ballun ikun hemm tux ma' side line u jieġa jisu throwing tal-futbol, jittemu jitfaw. Player ieħor kollok il-linja, player minn tiegħek jista' jgħinek biex tola. Miftar xaqa u magbar. Imma fast ukoll. Eh?

Dar ispota ħafna rispett, eh, jiġifieri se tara wara l-logħba. Paroli, oh! Omur iblaqa ħaxix sejt! Bat wara best friend tango. Joħorġu jxorbu fl-imkien Wara l-logħba mhux penalty. Għanna penalty favorina. L-angolatura tagħna mhux tajba biex tkun taf, imma tisma' mill-istorbju

Il-Kirr naħseb nafu f'bosta f'bosta kampijiet differenti. Nafu bħala lecturer eżemplari ġewwa l-Università, nafu wkoll bħala atleta, nafu bħala tabib tal-mediċina, eh, meta anki kont attiv fit-tim nazzjonali tal-atletika. Bħala tabib tal-isports kien dejjem wara l-atleti, eh, lest li jmur lil in minn dak li huwa d-dover tiegħu biex jaċċerta ruħu li Eh, Malta ċertament għandha l-aqwa atleti li jistgħu jirrappreżentawha. Eh, nafu wkoll bħala lecturer, meta kont eh, l-università kien jilecturjani fl-anatomija, u niftakar kien propju li mar lil-lin mill-li tin il-kontenut fil-sillabu u kienu propju li kien ipperswadini biex nieħu aktar sem attiv faqdiet studenteski ġewwa l-università. kien propju anki bil-parir tiegħu li tħad faqdiet bħal mumma l-Malta University Sports Club u għaqdiet oħrajn bħal mumma l-KSU.
Niltaqgħu ma' John Bandi, ħabib ta' Kiril. Saru jafu lil xuxin erba' snin ilu, meta Kiril kien il-mistiden ta' John fil-programm tiegħu fuq il-Breakfast Show. Erba' snin ilu, meta Kirill kien wieħed mill-mistednin ta' kull ġimgħa fuq il-programm tiegħi fil-għodu fil-breakfast show, u minn meta sirna nafu xulxin dak iż-żmien imbagħad ingaġġajna fi ħbiberija ta' veru. Dejjem żamm l-appuntament tiegħu. Ma kienx iżomm l-appuntament tiegħu illa li xal Kirill il-pazjent jiġi l-ewwel.
John jispjega li fil-programmi tiegħu Kirill sa minn dejjem kellu karatteristika umanitarja. Kirill għandu dan il-sens, dan il-valur ġo fih, illi għalih il-persuna huwa importanti iktar minn kollox. Meta kien jitkellem anki fuq il-professjoni tiegħu, kien jitkellem b'sens ta' b'sens uman. Apparti li ovvjament kien jagħti l-parir fil-qasam mediku, però qabel kollox kellu sens uman li jara kif iserraħ il dak li jkun mill-ħsibijiet eh, forsi tormentanti li jkollu dwar kundizzjoni f'persuna.
Fl-aħħar leġislatura tal-Parlament Ewropew kien hemm żewġ presidenti, l-Ispanjol Josef Borrell u l-Ġermaniż Hans Gert Pöttering, li ġie elett fl-ewwel ta' Jannar tal-2007. Il-Parlament jeleġi l-President tiegħu stess, flimkien ma' 14 il-Viċi President. Il-President għandu diversi rwoli importanti, fosthom li japprova l-liġijiet li jgħaddu mill-Parlament Ewropew kif ukoll li japprova l-baġit Ewropew. Ir-rwol ieħor importanti tal-President huwa li jirrappreżenta lill-Ewropa f'laqgħat internazzjonali. Kull President idum fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għal sentejn u nofs. B'kollox il-Parlament Ewropew kellu 27 President, li tnejn minnhom kienu nisa.
Għaliex għażilt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Ħanajlek, żewġ raġunijiet. Jew ma żilx li tikkompeta ma' Hawk stess, pereżempju. Le, dik l-ewwel dik. Naħseb dik l-ikbar raġuni. Le, ħankun onest, nkun naqra selfish u ngħid iva dik waħda mir-raġunijiet li għalla ħar saddejt il-ħija fil-ewwel istret għax ommi qatt ma kienet kellimni iktar. U raġuni wkoll li naħseb nista' naqdiktar il-partit fih dan il-Parlament Ewropew maħabba il-talenti li għandi. Għaliex, ma xattirak iktar fil-Parlament Ewropew? Ħanajdlek, jina bnidem li għandi esperienzi vari. U sissa jisna il-Partit Laburista fiħdan il-Parlament Ewropew konet naħmu fuq ċertu linji u raġuni sem ovvja għax kellna membri li kienu iffokati iktar mill-lat ta' ekonomija u managerial. Jien għandi l-ambitu iktar iffokat fuq saħħa, żgħażagħ, sports, edukazzjoni, ambjent, li ovvjament nkun nagħti xeħta ġdida lil. U tad-dar meta saru jafu li se jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. X'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Kien naqra xokk għaliex ma konniex qegħdin naħsbu fuq dawn l-affarijiet. Imma meta taħ il-proposta ġib il-proposta Joseph jien kont qiegħda hemm ukoll, ovvjament imbagħad tkellimna bejnietna. Konti xukjata ma kontx qed naħseb fuqha. Imma infatti mbagħad meta ħsibta u bdejt naħseb fuq xi trid tagħmel u xem pal xogħol u preparamenti u hekk. Eh, jiena naħseb li ma stajt jiena nwaqqaf il-kiril. Ma kinitx qiegħda u jiena naħseb li huwa tajjeb għal dar-rol li ħareġ għaliha u jiena għalhekk għażilt li nissappordjah b'kull ma nista'.